سڵاو خۆشەویستان بەخێر بۆ ڤیددیوکی نوێ لەم ڤیددیودا ئەوەتان پێ پیشان دەدەین کە چۆن بتوانن فایلی ئەکسمل دەستکاری بکەن و سەتاییەکانی ئەو شتانەی کە دەبێت بیزانن هەتاکو ئیدیتی بەرنمەکەتان بکەن و بتوان بە جوانی شتەکان ڕێبکەن لەسەر شاشەکەتان وە یەکەمین شت کە دەست پێ دەکەین تێکست فیۆوە دەست پێ دەکەین لێرەدا تێکست فیۆکی ئیگزامپڵێکمان هەیە کە بەرنامەکە خۆی دروستی کات کە پڕۆجێکتێکی تازە دروست دەکەین دوو سێ شت کە ئێمە تاقی دەکەین لەگەڵ تێکست فیۆوە ئەوەیە کە دەمانەوێت چەند گەورە بێت چۆن بگۆڕێت لەگەڵ حەجمی شاشەکەشدا ئێستا ئەمانە با هەمووی لاببەین

بۆ زۆربەی کاتەکان Relative Layout بۆ ئەوانە بەکاردەهێنێت کە بە کەیفی خۆت بتوانی شتەکان جێگەی بگۆڕی واتە ئەگەر بتەوێت شوێنەکان لەسەر شتی تر بگونجێن بۆ نمونە تۆ دەتەوێت تێکستێک لێرە دەربچێت دواتر لە پاڵیە بتەوێت ڕسمێک دەربچێت دوای لەژێر ڕسمەکەیان نووسینێکی تر بێت ئەمە Relative Layout بۆ بەکاردێنرێت Linear Layout بۆ شتانە بەکاردێت کە بە دوای یەکدان بۆ نمونە دەتەوێت ڕسمێک و تایتڵ دیسکریپشن و دوو سێ جار ئەم شتە ببێتەوە ئەمە لینیەر لەی ئاوت بۆ بەکاردێن بۆ زۆربەی کات ڕلێتیف لەی ئاوت بەکاردێت و هەموو XML فیلێک دەتوانین لەی ئاوت ویتەکەی لەسەر بۆ بژێری ماچ پێرنت بەواتەی ئەوە دێت کە هەموو شاشەکە بگرێتەوە بۆ من ئێستا لەی ئاوت ویت کە دەڵی ماچ پێرنت واتە ماچ پێرنت لە ویتەکە هەمووی بگرێتەوە و لە هایتەکە ماچ پێرنت واتە هەموو هایتی شاشەکە بگرێتەوە با ئێستا بێینە سەر ئەو ڤەرێبڵەیان کە دەتوانین لە ناو ئێکسمێڵەکەیا بەکار بێنین بۆ نمونە تێکس ڤیو تێکس ڤیو لە هەموو شتەکان بەسیترە ئێستا بۆ من لێ دەڵێ ویت زۆربەی کات لە ناو ئەندروی ستۆدیۆە بە DP ویتەکە حساب دەکرێت بۆیە لێر ئێمە دەنووسین 150 DP و لە هایتەکەشا دەنووسین چل دی پی و ئەمە سلاشێک دەکەین تا ڕێک خۆی قەپاتی بکات ئێستا دەبینین لێرە بۆکسێکمان هەیە کە دەتوانین ئەگەر ئەها هەردوو خەتی لاکەدا نەڕێک دەهێنتە ناوەڕاستی شاشەکەوە لێرەیە دەبینین سنتەر ئیمپێرن ترو واتە ناوەڕاستا بێت لێرە دوو سێ شتمان هەیە دەتوانین تێکستێکی تێدا بنووسین کە بۆ نمونە دەرکەوێت لێرە دەنووسین تێکست تێست لێرە ئەبینین بە بچوکی تێستەکە نوسراوە بۆیە دەتوانین دو سێ شت بکەین یەکێ لەوانە ئەڵاینە کە دەنوسی ئەڵاین دو سێ شتمان هەیە ئەم هەموو ئیشانە بەس ئێمە ئیشمان بانە نییە بە ئیشمان بە تێکست ئەڵایمنتە تێکس ئەڵایمنت چی هەیە سێنتەر و تێکست ئێن تێکست ە ئیشمان پێیان نیە زۆربەی کات دەمانەوێت لە سێنتەر بێت کە سێنتەرمان لێیە هەر ئەوەنەیە بۆمان دێنێتە سەر بەڵام ئەگەر بینی هەر لە سەرەوەیە بۆ ئەمە پێویستمان بە گراڤیتیە گراڤیتی واتە لە سەر ئیسە بۆتم لێبین ئەها دەبینیت دەڕواتە خوارەوە سێنتەر لێبین دەڕواتە سنتەری ناوەڕاست یاخود زۆر شتی تریە سنتەر هۆریزانتڵ یان سنتەر ڤێرتگای ناوەڕاستە بێت بە پێی درێژی یان لە ناوەڕاستە بێت بە پێی پانی بۆیە هەر سنتەر دادەنین ئێستا بۆ حەجمی بۆ کوڵی قەبارەی تێکستەکەمان ئەمە پێی دەڵێت تێکست سایز تێک سایزەکە دووسێ شتمان هەیە دەتوانین بە دیبی دیپی بیکەی کە بۆ مێسێ بیکەین بە 20 دیپی ڕێک بیستدیپێکە گەورەمان بۆ دەکات یاخود ئەگەر ببینی خۆشی ڕەگ زەردی دەکات دەڵێت چی لێرەدا دەڵێت should use SP instead of DP for text sizes بۆچی ئەمە ئەگەر SP بێت وای لێ دەکات بە پێی شاشەکە ئێستا ئێمە کە ئەم شاشەیەمان هەیە حەجمەکەی بیست ئێسپیە بەڵام ئەگەر شاشەکە بچووکتر بوو ئەوە ئەم بیست ئێسپیە بچووکتر ئەکات شاشەکە گەورەتر بوو ئەویش لەگەڵ شاشەکە گەورە ئەبێت بۆیە ئێمە بە ئێسپی زیاتر دەبێت تێکسایز بەکاربێنین چکە ئەگەر بتوێت لەگەڵ شاشەکەتا بگۆڕێت شتێکی تر کە دەتوانین لێرە بیکەین فۆنتە ئەگەر هەر بنووسی فۆنت فۆنت فامیلیەکە بۆ دێنێ دەتوانی چەنەها فۆنت خۆی هەیەتی و توش دەتوانی خۆت فۆنت بکەیتە ناو ئێرەوە بۆیە ئەمە فۆنتەکەش ئاوا دادەنرێت ئەگەر بمانەوێت ڕەنگی تێکستەکە بگۆڕی دەنووسین تێکست کەلەر تێکسکەلەر دەتوانی یاخود ئەوانەی خۆی هەیەی کە لە ناو values و کەلەرز دانراوە کە کەلەر ئەکسنت پرایمەری ئەوانەیە یاخود دەتوانین هەڕێک لێرەوە کۆدێکی پێ بدەی هاشتاگ و بۆم ئەگەر سپی بێت ئەوە هەمووی ئێفە شش ئف دەنووسیت ئەگەر بتەوێ ڕەش بێت ئەوە چوار یان شش شش سفر دەنووسیت و ڕژ لە دەچێت و دەتوانی باگراوندێک بۆ ئەمە دابنی ئەمە شەر دەنووسی باگراوند ڕێک باگراوند پێدەدا ئەمەش دەتوانی یاخود ڕەسم بێت کە بۆمنە ئەها دەبینی Drawable ئێستا بۆمنە ئەمە دانێین دەبینی باکگراوندەکەی ئاوا دەرەچێت یاخود دەتوانی ئەمەش وەکو ئەوەی سەرەوە ڕەنگ بێت بۆمنە ئێمە لە ئەمانەوێت ڕەنگێکی تر بێت بۆمنە سوور بێت لێرە دەبینی پشتەکەی سوورە و با ئەمە شەر بکەین بە سپی دەبینی لێرەدا تێکستێکمان دروست کردووە و باکگراوندێکیە ئەمە وە تێکسو ئەمە ئەو شتانەیە کە گرنگە دەبێت بیزانی کە هەر کاتێک تێکسوێک دەکەیت ئێستا با بێینە سەر ئەوەی ئەگەر دوو سێ دانەمان هەبێت با ئەمە کۆپی پەیست بکەین ئەمە کۆپیەکەین و پەیستیەکەینەوە لە خوارەوەدا ئێستا دەبینی دوو دانەمان هەیە چۆن دەتوانی ئەم وا لێ بکەی لەگەڵ یەکە بگونجێ واتە ئەگەر شاشەکە کرایەوە چۆن بینی ئەم دوانە وەکو یەک بێت لێرەدا دەبینی ئەم خڕانە هەیە لە سوچەکە ئێستا بە ئەمانە هەمووی لابینە سەر خۆی دەبینی ئەم خڕانە چییە پێت دەڵێت کە چەند دوور بێت لەم لە ئێستا ئەگەر ئەمە ڕاکێشین دەڵێت 261 DP مارجین ئێندەکەی دوور بێت ئەگەر ئێمە بمانێ بزەبت لە ژێر ئەمەوە بێت ئەوە دەتوانین بهینە ئێرەوە ڕێک تەریب بێت لەگەڵ ئەوە بەڵام ئەمانە لابەین و ئەمە ڕەبتکەین لەگەڵ ئەوی سەرەوەیە هەتاکو بڵێ چەند دوورە لەگەڵەوە و مشکلێکمان بۆ دەسەکە لێرە چکە بۆ دەبێت ئایدی هەبێت بۆ من بڵێ لە سەروی چیەوە لی ئاوت ئەبەف چی ئایدێکی بۆ من لێرە هەر ئایدێکی لێدەنین بۆ تستێک ئایدی تکسوان و لێرەشدا ئەمەش ئایدیەکی پێ دەدەین تێکست و شتێکی زۆر گرنگە کە هەر شتێک کە دروست دەکەی لە ناو ئەکسملەکەتە هەموو شتێک ئایدیەکی پێ بدەیت چکە ناتانی لێ ئاوتەکە بە جوانی ڕێکخگەر ئایدی نەبێت و ناتوانین ناو جااڤا کەشتە کۆڵی بکەیت بۆ ئێستام ئایدە دەکەین ئەبەف تێکست وان ئێستا ئۆتۆماتیکێڵ ئەوەندە دوورە بەڵام ئێمە دەمانێ ڕێکی بکەین لێرەدا دەبینی دەڵێ چل و شەش دیپی دوورە و ئەگەر خەتەکە ئاوا زیگزاگ بوو واتە ئەوەیە کە ناوەڕاستی شاشەکەدا واتە دەستە ڕاست و دەستە چەپ هەردووکی یەکسانن وەکو بڵێ مەسافەی دووری دەستە ڕاست و چەپە یەکسان لەگەڵ یەکتریە و لێرەشدا دەبینی ناوەڕاستی شاشەکە ئامادانە و ئەمەش چل و شەش دی پی بە سەروو ئەوە دەبێت وە ئێستا با شتێکی تر زیاد بکەین بۆ من دەمانێ ڕەسمێک لە سەرووی ئەمەوە بێت ئەگەر ڕەسمەکە دابنێین ئەمە ئیمیج ڤیوە ئیمیج ڤیو ئەمە بۆ نمونە دادنێین بە ڕاپ کۆنتنت ڕاپ کۆنتنت چی واتە شاشەکە چەند پان بوو لەم سەر بۆ دەوت ڕاست بۆ چەپ بە هەمووی بگرێتەوە و هایتەکەی بۆ منە دەکەین بە 300 دی پی وەمە دەبینی هیچ دەرناکەوێ لێرە بۆ چکە شتێکمان داناوە بە هەر بۆ ئیگزامپڵێک بە درۆبڵێکی بۆ دانێ ئەمە دەنووسین باگراوند شتێکی تێست دادەنین هەر دەنووسین درۆبڵ بۆ منە ئایسی لۆنچەر باگراوند بە هەر بۆ تێستێک ئەمەی لەسەر بێت و لێرەدا ئەمە قەپات بکەین دەبینین دیپیەکە تۆزێ زۆرە ئەمەش هەر بە ڕاپ کۆنتێنت دائەنێین واتە خۆی چەند گەورە بوو ئەوەنمان بۆ حساب بکە ئەمەش لێرەدا دەبێ عەینە شت بین لە ژێر ئەمەوە دایبنین ڕەپتیکەین بەمەوە ئۆتۆماتیکی ناوەڕاست شاشکەمان بۆ دایدەنێت و ڕەپتی لەگەڵ سەرەوە سەد و حەوت دیپی دوور بێت و لە ژێریشەوە چل و چوار ی فەرق بێت واتە هیچیان بەسەر یەکەوە نەبن واتە شاشەکە تێکەڵ پێکەڵ نەبێت بەسەر یەکا و کۆتاش کە لەم ڤیدیۆیدا باس دەکەین ئەوەیە کە چۆن بمانەوێت ئەمانە کامە لە ژێر کامەوە بن یان کامە لە سەر و کام و کۆتاش لێرە دەیکەین ئەوەیە کە بزانین ئەگەر ویستمان شتێک لە ژێر شتێکەوە بێ یان شتێک بەسەر شتێکەوە بێت چۆن حساب بۆ ئەمە بکەین و چۆن بتوانین ئەم مشکلە حەلکەین ئەگەر تۆ بتەوێت بۆ نمونە تێکست ڤیوێک لە سەرووی ئیمێج ڤیوێکەوە بێت لێرەدا بۆ نموونە با هەر ئەمە هەموو شتەکانی لابەین لەسەر یا تا مشکیان بۆ دروست نەکات کە شوێنەکانمان گۆڕی ئەگەر ئەمە بێنینە ئێرە دەبینی ئەمە لە سەرووی تێکستەکەوەیە و بینە سەر ئەمەش دەوینە سەروێتی ئەمە چۆن حسای بۆ دەکات کامەشت لە هەمویان خواروترەوەیە ئەوە لە سەروتری هەموو شتەکان دەبێت بۆ منە ئێستا گەر ئەم ئیمیج ڤیوە من ئەم ئیمجویە کۆپی بکەم و لە سەرەوە دایبنێم ئەمە با لێرە لابین و بهینە سەرەوە دەبینین دەڕواتە پشت تێکسڤیۆکانەوە کە چووە پشتەمەوە واتە ئەوەیە کە لە ژێر تێکسڤیۆکەوەیە و ئەمە دوانگەێنتە کۆتایی ئەم یددیوی هیوادارین ئەم ویددیان بەدڵ بوو بێت و لە بیرتان چێت لایک و سبسکرایبەکان بۆ یددیوی زۆرتر زۆر سپاس.